Иске Пенәгәр авылы мәчетенә 180 ел.
Хөрмәтле кунаклар, Э, без сезне Киров өлкәсе Нократ Аланы районы Иске Пенегәр авылы мәчетендә каршы алабыз. Хуш килдегез. Мәчетебез безнең э, бик борынгы 1826 елда салынган. Без аның бары тик бүлмә өлешен сүтеп инде, янкырма төзеп яңарттык инде. Ул менә ике өлештән Тора һәм аскольдышы подвал иде инде. Манарасы киселмәгән, сакланган шул вакыттан ул.
Авыл мәчетенең эше менә шушындыйрак 180 еллык мәчетнең эше бу. Кунакларны менә шушындай өстәлләр әзерләп каршы алдылар. Журналистлар кайдан гына килмәгән. Танышык әле. Кайсы яклардан килдегез сез? Кемнәр буласыз? Төмән шәһәреннән. Төмән шәһәреннән. Исемегез? Алсу. Алсу ханым.
Удмуртия, Ижау шәһәре, Рәмзия. Башкортстан, Шасакина, Бука. Удмуртия, Ижау шәһәре, Рәфидә. Екатеринбург, Сапалка. Удмуртия, Ижау шәһәре, Фәнзилә, ә тумышым Ләмин Кумар районыннан. Пермь крае Барда районыннан килдем. Исемем Җәфәрия. Бездә җирле телерадио тапшырулар редакцияләре эшли, тапшырулар әзерлибез татар телендә. Шул.
Ә сез Кер өлкәсе Малмыж районында чыгып килә торган Дуслык газетасының баш мөхәррире Гөлнара.
Ничек сезгә менә э, борынгы мәчеттә чәй табаны янында утырып бик күңелле, бик җылы каршы алдылар. Безнең шикелле үк менә шундый гади халык, эчкерсез халык булганга бик сөйлеп китәбез биредә. Чит өлкәдә сезнең якларда ничегрәк? Бездә менә безнең үзебезнең Пермь крае Барда районында, Барда районында тулысы белән Татар һәм башкортлар яши. Бик матур яшибез. Руслар бездә татарча сөйләшәләр, бездән дә матуррак итеп. Субханалла. Дус тату яшибез.
Борынгы аллага. мәчетләр бардыр сездә дә? Борынгы мәчет Өчмеше дигән авылда безнең бар. Бик тирән тарихлы шулай ук бар. Күп мәчетләр күп бездә.

сакланган һәм 2006 елга кадәр аның менә иң башта түбәләре калай белән каплана, аннары обшивка белән стенасы һәм манарасы калай белән каплана. Инде ул 90 елларда була бу хат. 2006 елның 13 июлендә 13 саны минем белән йөри. Э, не э, мин килдем анда имам хатип булып килдем. Һәм без аны Үзгәртеп, бүгенге көндә бөтен таләпләргә туры китерә торган менә шушындый хәлгә. Китереп, китереп эшләдек инде. Менә бүгенге көн ни инде. Менә бу безнең элекке ялды. урыны. Ялдыныңнан нинди материал чыккан, мин аны саклап калырга тырыштым. Мәсәлән, минем менә бу минем бүлмә, э, аның идәнендә шул ялдының идәне. Аның нигә бер матчасы бар, эчтә күрә аласыз, э, шул ялдының матчасы. Аннары аның өрлекләрен менә моның асларына. салып калдырды һәм башка җирләрендә әле минем баскычы ишек алдында бер баскыч тора ул да шуның баскычы
намаз бүлмәсен күрәсез 180 ел буе безнең Бабайларыбыз, әбиләребез менә шушы мәчеттә намаз укыганнар, дога кылганнар. Һәрбер э, нинең э, йортның бер хикмәтле бер почмагы була инде. Менә бу почмак даими бер токтаз эштә тора торган почмагы. Ягъни менә монда э, кичә ничек калган Бу шундый хәлләр. Монда бер нәрсә дә мин үзгәртмәдем. Кайсы бер әле казанлыкларына кайсы ручкасын тыгып куйган, каядыр кагаз кыстырганнар. Ягъни икенде ахшам вакытында безнең өлкәннәребез монда килгәч, ул безнең 40-45 минут вакыт э, китап укыйлар, газета, журнал укыйлар. Монда Кукмара төбәгенең китаплары да бар, үзебезнең китапларыбыз да бар. Кино карыйлар.

Мондый нәрсәне куясылары килми, ә бит минем өчен ул мин тарихчы дагы, э, фотограф дагы, библиотекарь һәм башка һәм башка инде. Әйтеп бетереп булмый. Так. Менә монда бер ыңгай берләр. Менә Ике мең дә унынчы елны янкырманы сүттек тәген, янкырма төзи башладык инде, ялдын сүтеп. Унынчы елны унынчы апреленнән башка безнең мәчетебез бер генә көнгә, бер генә сәгатькә дәген ябылганы юк, төнгә дә көндез дә. Мөселмана кондиционер, Әйе, ну, стеналарында тишекләр иде. Шул тишекләргә кыш көне менә ябылып куела, җәй көне ачылып куела. Бүгенге көндә яңа өйләр, әйе, менә бу кадаклары аның тимерчеләр үзләре эшләгән кадаклар инде, чөнки 826-дан бир бирелде бит инде. Ниткән, ялдыннан әйе калдырылган. Бу фотоаппараты 13 меңнән артык видео фото төшергән инде. Таяк белән йөрү ул э, ни, пәйгамбәрләребезнең һәм өлкәннәрнең ни сөннәте диелгән. Өлкәннәргә таяк белән йөрү. Ай йөриләр бит ләле кәбиләребез инде. Әйе.
Мин э, сезне Иске Пенәгәр авыл җирлегендә күрүегезгә без бик шат. Мин авыл җирлеге башлыгы булам. Салахиева Минсәрия Минехай кызы. Без инде мондый делегацияләр э, кабул итергә өйрәнеп беттек. Сезгә бездә бик ошар дип уйлыйбыз.

Һәрбер бабайның үзенең чалмасы бар и, йомгага. Чалма киеп. Менә матчаны әйтеп битәм сезгә, ялды сүттек. Менә бу стройка төзелеш вакыты. Алты көндә күтәрдек без мине. Яңы корманы, алты көндә. Бөтен авыл халкы белән.

Җиеме бар, күресез әле. Җиешен йөриләр алар монда. Анда тәмле су бар. Анда катнашкан кешенең ягылмый. Анда барып утырган каеннарга җитә барып.

Мәчеткә сыйдыра алмыйм мин аны. Менә шулай укыйбыз без. Кар өстендә дә, суыкта да, яңгырда да без сыймыйбыз ишек нигә. Мәскәү мәчете кебек була инде. Ә безнең авылны икенче Мәскәү дип атыйлар. Аны белеп торыгыз. Электән инде.
Кайынча булып атыйлар инде аны. Икенче Мәскәү. Икенче Мәскәү дип ни- ник атыйлар аны?
Юк, юк.
Сәбәбе бар. Ул гомер-гомердән сәүдәгәрләр Нигә булган инде? Менә шулай укыла инде ул китаплар бездә инде. Хәзрәт, хәзрәт бер сүз. Әйе, меңдә бер кичә. Әйе. Миңа карап, миңа карап. Кызык та булсын, кешене үзендә тартата торган булсын. Ну, йота бит инде ул китаплар, укылмый бит инде күбесе инде аны. Ә безнең китап шундый булырга тиеш. Ну, әкият шикелле укылырга тиеш инде. Шундый иттереп. Һәм җыя башладык иң беренче без Нурисә белән киттек нигә? Өлкән Өлкән әби-бабайларыбызга бик күп 50-60лап кешене йөргәнбездер. 80 яшьтән артканнар. Э, ни кызганыч, менә бүгенге көндә бу китаплар чыкканчы аларның инде яртысыннан күбесе безнең арада түгел. Соңгы 4 ел эчендә бу. Китап язып җиңелеш түгел, аны дүртәр йөз Язган кеше белә бит инде, менә бит берәр томы, берәр томы. Әнә бу 600 дәде. 500 сәнә. 500, 1500, 1500 инде, 1500. 1500 бит китап язу җиңел эш түгел. Материал язган кеше моны белә инде. Чын күңелдән рәхмәт. Менә шулай аралашуыбыз озак елларга дәвам итсен. Сез исән сау булыгыз. Тагын бер нәрсә әйттеләр безгә. Мин бу авылның мәктәбенә дә кердем, приюлы килгәндә. Мәктәпкә әйтәләр, безнең малайларыбыз шушында килеп дәрес ала дигән. Бу мәчеттә дәрес алган балалар, менә моны завучы сөйли, мин шаккатам ди. Зияттин хәзрәт безнең мәктәпкә килеп керсә ди, балалар җылмая башлыйлар ди берсенә берсе. Әссәламу алейкум дип чыгаралар. Әссәламу алейкум дип эндәшә башлыйлар ди берсенә берсе. Менә шаккатырлык хәл башкара, милләтне тәрбияләүдә, балалар үстерүдә аларга дини һәм гореф-гадәтләребезне бирүдә бик зур рәхмәт сезгә. Мәктәп янында физкультура уза бит инде, бик ялып кына узам инде. Юк, күреп балалар да бөтенесе.
Менә сезнең авылны әйтәләр иске пенәгер дип. Ә яңа пенәгер дә бар икән, әйме? Яңа пенәгер дә бар.

Өлкән яшьтәге апаларыбыз даган, абыйларыбыз да бик яратып укыйлар хәзерге язучыларны. Әлбәттә, шуның белән бер рәттән алар элеккеге язучыларны даган э, калдырмыйлар. Китапларга килгәч, барысын даган алалар үзләренә кайсы ошый. Бигрәк тә балалар безнең э, укытучылар ярдәме белән кечкенәдән китапханәгә ияләнеп үсәләр, яңа китапларны күзаллап кына торалар. Ә авылда яшьләр каламы? Яшьләр безнең авылда калалар. Чөнки Бүгенге көндә бу авылда ничә кеше яши? бүгенге көндә безнең 1200 халкыбыз яши. 450 хуҗалык бар якынча. Һәм балалар, яшьләр дигән безнең э, авылда урнашып калырга тырышалар, чөнки безнең э, тирәдә балалар өчен дигән барлык уңайлыклар, эштәген бар Кукмарада һәм Поляна өлкәбездә.

Э, язучыбыз бар, оның шигырьләренә көйләр салынган, җырлар җырланыла. Әлбәттә, без аның белән бик горурланабыз. Казанда яши инде ул хәзерге вакытта безнең һәм авылда былай язучыларыбызның э, шигырьләре, әсәрләре үзебезнең район өлкә газетасында дуслыкта даими чыгып баралар, авылдашларыбыз һәм үзебезнең якын регионнарда урнашкан кардәшләребез, аларның иҗаты белән танышып баралар. Егетләр, үзегез белән таныштырсагыз иде, сез кем буласыз? Аяз, сез. Илдар. Әйтәләр, бу авылда менә э, шуның хәл китап укырга яраталар дип, хәтта китапны кулдан кулга күчереп укыйлар ди, дөресме ул? Сез дә укыйсыз? Ә сезнең э, мәктәптә татар телендә алып барыламы? Субханалла, машалла. Газета, журналлар да татар телендә яздыралармы әти-әниләрегез? Менә сезнең егезгә ничә төрле газета ки? Безгә икәү.
Хезмәт даны һәм Гацкаванская э, правда. Дитя шул.
Кайсы язучыларны ярату укыйсыз?
Безнең авыл элеккедән үк бик дини авыл, тотабыз, Аллага шөкер, ураза тотабыз, корбаношлар уздырабыз, монда да уздырабыз. Таруихка йөрибез. Бик күп булабыз Таруихта, ике як тулы кеше була.
Мәчеткә халык йөри инде мәдәни бәйрәмнәрдә. Ә менә бүгенге бөтен Россиядән килгән журналистларны менә бу авылга чакырдылар. Сез ничек бу бәйрәм э, сезнең күңелдә ничегрәк? Нинди тәэсирләр? Бүгенге бу бик күңелле бәйрәм дә булды инде бик зур. Без горурланабыз. Менә безнең Россиянең 15 төбәгеннән килгән журналистларны, редакторларны алып килүебез шушы Пнегр мәчетенә юкка гына түгел. Без монда барыбыз да рәхәтләнеп килдек, рәхәтләнеп тыңладык. Күп мәгълүмат җыйдык, чөнки бу тарихи мәчет 200 еллык халкыбызның гореф-гадәтен, йоласын, яшәешен, динен үзенә туплаган мәчет һәм аның үзенең имамы да шундый күпкырлы талант, үзе укытучы, үзе фотограф, үзе имам, үзе тарихчы, менә шундый рәхәт очрашу булды.